De Pakt Logement 2.0 ass eng nei Allianz tëschent dem Staat an de Gemenge fir bezuelbare Wunnraum ze schafen. Zesumme wëlle mer d'Offer vun ëffentlechem, bezuelbarem an nohaltegem Wunnengsbau massiv an d'Lut setzen. Dofir ginn d'Gemengen duerch eng logistesch awer och eng finanziell Hëllef vum Wunnengsbauministère ënnerstëtzt, éischtens duerch de Wunnengsbauberoder an zweetens duerch eng finanziell Hëllef, fir hir Strategie, hir Wunnengsbaustrategie kënnen ëmzesetzen. An dofir erkläre mer Iech elo, wéi déi finanziell Hëllef ausgesäit. D'Gemeng kann haut schonn iwwert de Fonds spécial de soutien au développement du logement, fréier Aide à la pierre oder och nach Construction d'ensemble genannt, fir de Kaf oder de Bau vu bezuelbare Locatiounswunnengen bis zu 75 Prozent vum Invest finanzéiert kréien. Mam Pacte Logement 2.0 komme fir d'Gemengen dräi zousätzlech Finanzhëllefen derbäi. Dat sinn éischtens eng eemoleg Dotatioun vu 25 Euro pro Awunner, zweetens eng eemoleg Dotatioun fir all nei geschafe bezuelbar Wunneng an drëttens eng järlech Dotatioun fir all Wunneng, déi iwwer d'Gestion locative sociale geréiert gëtt. Wat kann d'Gemeng mat deene Sue maachen? Si kann an déi ëffentlech Infrastrukture wéi Schoulen a Crèchen investéieren. Si kann den Duerfkär an d'Zesummeliewen vun de Leit duerch innovativ Projeten dynamiséieren. Si kann d'Liewensqualitéit duerch Spillplazen, Gréngzonen an Proximitéitsservicer verbesseren. An zum Schluss, natierlech dierfen déi Suen och an d'Kommunikatioun an participativ Projeten fléissen. De Pacte Logement trëtt 2021 a Kraaft an huet eng Lafdauer vun 12 Joer. Déi nei Instrumenter si mat engem Gemengesyndicat, dem Réidener Kanton, awer och mat zwou Gemengen, dat ass engersäits Mondorf an och Wolz, getest ginn a mir konnte schonn wäertvoll Erfarungen do sammelen. Doduerch, datt mer eng Gemeng sinn, déi elo d'Chance huet am Virfeld de Pacte Logement zwee kennegeléiert ze hunn, läit hei ganz kloer an dësem Pacte Logement de Fokus méi op de Wununitéiten, déi wäerte geschaaft ginn. De Mehrwäert, deen mer och elo gesinn, ass un sech och deen, dee Conseiller, dee mer zur Säit gestallt kréien, datt dat och eise Gemengen, also de Gemengen am Allgemeinen, wäert eng grouss Hëllef sinn. An dann dat Drëtt natierlech, wat eis opgefallen ass, ass un sech och, Déi Chance, déi mer elo hunn, doduerjer datt mer déi Hëllefen, déi mer do kréien, fir städtebaulech plangen, ze plangen, u sech och hei verankert sinn, datt mer do direkt Hëllefe kënnen ugebode kréien. E Projet wéi Wunne mat der Wolz, wou hannendrun den Haargaarten héngt, dat sinn am Ganze 34 Hektar, Déi 34 Hektar hätt d'Wolz ni eleng developéiert kritt. Als Stad wier dat onméiglech gewiescht. Mir hätten dat net gepackt, well mer déi Experienz net hunn. Mir sinn eis dofir e staarke Partner siche gaangen a mir hunn och ee fonnt am Fonds de Logement. Doduerch datt de Fong och déi néideg Experienzen huet an och eis déi néideg Begleedung kann offréieren an och ee Comité de pilotage gegrënnt ginn ass, deen eis och eng Begleedung erméiglecht a mir och do als gläichberechtegte Partner gesi gi sinn, hu mer fonnt, datt dat E richtege Partner wier fir esou ee grousse Projet hei zu Wolz ze developpéieren.
D'Interkommunaalt Syndikat De Réidener Kanton hu mer als 10 Gemenge schonn u sech laang d'Kultur fir zesummen ze schaffen. Dat hu mer beim Pakt Klima an der Zäit schonns gemaach, wou mer eng Persoun zesummen agestallt hunn, déi eis am Fong déi verschidde Mesuren am Klimaschutz konnt ëmsetzen. A beim Pacte Logement 2.0 soll et net aneschters sinn. Hei hu mer u sech als Gemeng alleguerten d'Méiglechkeet, 380 Stonnen ze notzen, wou mer ee professionelle Beroder zur Säit gestallt kréien. An als 10 Gemengen zesumme kréie mer et hin, fir domadder zwou Tâchen ze schafen. Voilà, an domadder kréie mer dann natierlech ganz flott Projete geschaaft, déi mer als eenzel kleng Gemengen esou net kinnten op d'Been stellen. Dat heescht, eis Hoffnung ass ganz kloer, andeems mer zesummeschaffen, datt mer vill méi erreecht kréie wéi als eenzel Gemeng eleng.
Et gëtt ëmmer méi schwéier, fir grouss Projeten ze realiséieren an haaptsächlech fir abordabel Terrainen ze fannen. Dofir ass de Rôle vun de Gemengen och deementspriechend méi wichteg ginn, fir kleng Projeten ze realiséieren. Zesumme mat der Bevëlkerung kann ee mat Proprietären och kleng Projeten realiséieren, andeem een Terrainen oder Haiser opkeeft, mee awer och zesumme mat Proprietären kann Projeten realiséieren. Dat heescht, mir iwwerhuelen am Fong de Rôle vum Promoteur. De Rôle vum Promoteur ass awer e ganz neie Beruff, dee mir am Fong na ni esou kannt hunn. D'SNHBM an de Fonds de Logement, dat si Profien. Fir datt mir kënne Profie ginn, brauche mir awer och extern Beroder, Firmae vu Consultanten, déi eis dann deementspriechend hëllefen, fir datt mer net ze vill Feeler maachen. An dofir sinn ech ganz frou, datt de Pacte Logement zwee Punkt Null eis déi Chance gëtt, fir op esou Leit zréckzegräifen.
Wéi gëtt de Pacte Logement 2.0 en place gesat? Den neie Pacte Logement huet véier Etappen. Éischt Etapp, D'Gemeng ënnerschreift eng initial Konventioun mam Wunnengsbauministère. Zweet Etapp, Ausschaffe vum lokalen Aktiounsplang Logement, PAL. De Wunnengsbauministère finanzéiert der Gemeng e Conseiller Logement. D'Gemeng schafft mam Conseiller Logement den Aktiounsplang Logement aus. Den Aktiounsplang definéiert déi wunnengsbaupolitesch Strategie vun der Gemeng. Drëtt Etapp, Wann de Gemengerot den Aktiounsplang Logement gestëmmt huet, dann ënnerschreiwen d'Gemeng an de Wunnengsbauministère d'Conventioun de mise en œuvre vum Pacte Logement 2.0. Déi dräi Etappen daueren tëscht 6 an 12 Méint. Véiert Etapp, D'Gemeng ënnerschreift beim Wunnengsbauministère eng nei Konventioun fir d'Ëmsetzung vum lokalen Aktiounsplang Logement, deen si ausgeschafft huet. De Wunnengsbauministère finanzéiert e Logementsberoder fir d'Suite. D'Gemeng kritt vum Wunnengsbauministère Finanzhëllefen, déi gerechent ginn opgrond vun der Zuel vun nei geschafenen abordabele Wunnengen. D'Gemeng realiséiert hir Objektiver, déi am lokalen Aktiounsplang Logement festgehal sinn. Esou gëtt d'Bauland mobiliséiert, gi méi abordabel an nohalteg Wunnenge geschaf an d'Liewensqualitéit gëtt verbessert.
Den neien Pacte Logement wäert de Strukturwandel ënnerstëtzen, dee sech d'Lëtzebuerger Gesellschaft am Wunnengsbau erwaart, d'Schafe vun ëffentlechem, bezuelbarem an nohaltegem Wunnengsbau. Dofir, zesumme mat Iech Gemengen, maache mer dat, well dat wat mir bauen, bleift, fir datt éis Kanner och bezuelbar kënne wunnen.